Péro vévape peteĩ tuicha moĩtei javy'aiterei ikatu haguére ñaime ko estudia pekua ko reunión especial rejapótava pe ko árape. Jagrasé enterovetévape avei pe esfuerzo pejapo áre peime hag̃ua presente, pejohechaukapere ya de por sí pe aprecio. jarekóva kua ko rregálo porãitére ajépe. Ikatu hag̃uáicha ñamoñepyrũ hekope porã kua ko rreunión, ko mbokyre'ỹ ikatúva guive, ñañembo'ymi hag̃ua, ha péicha japrepara pe purahéi número veinticinco hérava péicha. Jehová umi unhído ne mba'e. Oĩ basado en Primera de Pedro capítulo dos, versículo nueve. Japurahéipa rire ñañembo'éta Ñandejárape.

ha ikatu haguére roime rreunido oñondivepa ropurahéiva upéicha ndéve, ha ikatu hag̃uáicha roprepara ore ménte, ore korasõ umi mba'e rohendútava'ekue oestudiarã. Roagradese ndéve ikatu haguére roime nde puévlope oikuaa ndéve, ikatu haguére oñemoag̃ui ne rendápe. Opaite ko'ã mba'e, ko'ã bendisión ikatu ojejapo nde ra'y sakrifísio rupi. Upévare roime ko'ápe rreuni, rohechoka hag̃ua ore agradesimiénto, péro avei ikatuava'erãicha rojepy'a amongeta ha roprofundisa pe rojerovia, pe ore agradesimiénto ha mba'éichapa día a día ikatu rohechauka ndéve pe aprécio ko rregálo porãite reme'ẽvare ore. Upévare Padre Sánto ko pyharépe humildemente rojerure ndéve Espíritu Sánto ogia hag̃ua kuaa ko rreunión iñimportantetéva. no solamente ko'ápe, síno ko múndo tuichakuére roikuaágui orrermanokuéra ko múndo jerére, avei ko'ã ko moméntope oprepara hína ko'ã ko rreunión oporomandu'a hag̃ua pe última séna Jehová nde Ra'y Jesucristo omanda haguéicha. Heta lugárpe ndaifásilgui upévare ojure katu hag̃uáicha avendesi chupekuéra avei. Orekose oreménte, ore korasõ preparádo, concentrado, romboykese cualquier preocupación, cualquier otra cosa ikatúva eh, ore distrae ha pe ore mente, ore corazón completoite. Rojepy'amongeta hag̃ua opa mba'e oje'etávare ko este día, ko reunión rupive, ko discurso rupive. Katuavãicha romomba'e ore py'aite guive, eh, no solamente ore mente, ore corazón, sino mi mba'e rojapóva rupive ore rekovépe, rohechoka hag̃ua ndéve upéva. Rojapo ko rreunión depópe ha nde ra'y Jesucristo rérape romog̃uahẽse ndéve ore ñembo'e, ore agradecimiento ha un sincero perdón rojurese ndéve umi mba'e rojaývare, porque roikuaa ore imperfectoha, rojavyha día a día ha roikotevẽ hakuaa ko rescate Padre Santo reme'ẽ va'ekue nde ra'y ore rehehápe. Upévare oragradece ndéve orekueaite guive ha ro'e ndéve, Amén Jehová. Muy bien. Ko'ág̃a ñane ermáno Humberto Infran opresenta tenonderekue ko diskúrso hérava péicha, Jahechaukákena jaagradeseha Ñandejára ha Jesús ojapova'ekue ñanderehehápe. Añetehápe ikatu ohasa ñande py'apýipi ñaporandu hag̃ua ikatúnepa jaiko peteĩ ára peteĩ yvotytýpe, peteĩ paraíso jeháicha ndaiporihápe mba'asy, falta de trabajo, situación ijetu'úva ñane hénte omanóva? La respuesta, sí, ikatúmi. Ha añetehápe, poste día jaju hína ñaĩ kua kuatýpe, jahechaka hag̃ua jaagradeséha Jesucristo ha Jehovápe tenonderã, pórke ha'ekuéra omoĩ ñandéve peteĩ provisión ikatu hag̃uáicha ñande Añetehápe jaiko peteĩ múndo ñanemombo'esaráita ko'ã situasión ko'ág̃a jahasáva hína. Ha ñanderayhuetereígui, tánto Ñandejára Jehová omo Ita'ýra Jesucristo ha'ekuéra ome'ẽ ñandéve upéape posivilida. Ko árape ojapo kási dos mil áño ome'ẽ hague pe sakrifísio, pe hekove. Ha péva ndaha'éi ku ñandénte ja'éva, sínoke mundiálmente ojekuaa péicha hague. Mave ndodudái Jesucristo oexisti hague ha añetehápe ko ste día ko pyhare catorce de Nisán ha'e oestablece kuri kóva ko aty ko ste día jajapóta oñondivéi. Jesús he'i va'ekue idisipulo kuérape jajapo'arãha kóva ko aty. de forma sencillo una vez al año. Upéicha he'i ñande Lucas capítulo 22, 19 ha 20-pe, oikuave'ẽva ikatu hag̃uáicha jahechami mba'éichapa ojapo. Peteĩ mandu'a sencillo-pe, ndojapói peteĩ gran kósa odelumbráva umi héntepe. He'i péicha, Lucas 22, 19 ha 20 he'i avei ojarra peteĩ pan oagradese Ñandejárape, omboja'o, ome'i disípulokuérape ha he'i, Kóva orrepresenta che rete che ame'ẽtava pende rehehápe. Peseíkena pejapo ko'ã mba'e penemandu'a hag̃ua cherehe pehechakuáva. peseíkena pejapo oakomba'e. Ha ñande ha peẽ pene ñe'ẽrendu rupi ñaĩ hína kuakuatýpe, iporãiterei peaceptáva'ekue peju hína por primera vez kuakuatýpe. Pórke peẽ pehechaka avei pemomba'eguasuha kuako sakrifísio. Oĩ ko pyharéicha ñande jajapoháicha ápe oñenguatýva peteĩ Salón del Reino-pe, ko ñande jajapoháicha hína. Oĩ oñenguatýva Salón de Asamblea-pe, umi ñande atyhápe jepi heta, peẽ peikuaaháicha algúno. Oĩ oñenguatýva ogaha rupi, ha oĩ oñenguatýva kárselpe o al aire libre o ojealkilahápe mba'ére. Pórke pe ñanembo'ehára guasu he'i akue péa jajapórãha de fórma sensívo. Upévare iporãiterei ha oĩ tetã ojepersegihápe la testígo de Jehovápe, ha upépe ñane pehẽnguekuéra, ñane ermanokuéra oñembyaty avei, por má de ke ikatu oho préso hikuái. Mba'ére? Pórke iñe'ẽrendu kóa ko mandáto Jesús ojapo va'ekue ñandéve g̃uarã. Iporãiterei, ha peẽ peĩ akostudia ápe, oimérõ pejapo peteĩ sakrifísio avei peju hag̃ua. Oĩ peju amombyrýgui, oĩna peñeñandu porãiva akostudia hína, Ikatukuaa ndaha'éi pende retépe, síno ikatu jareko peteĩ provléma ñandepreokupáva hína, ko peteĩ mba'asy. Oikatu pende py'apy peteĩ fálta de traváho hína, o pende família umíva mba'éichapa pekria. Péro sin embárgo peẽ hína kostedía ko'ápe. Upéva ohechauka peẽ peapresia ha avei ha peneñe'ẽrendu hagua ko mandátope, pejapókena pe una ves al áño ko guéro mandu'a. Ha añetehápe, pe áño ohasa va'ekue ko múndo jerére, Ñahendukue rokuaa ko mandato, peikuaa mboýpa ñañenguaty kuri 21.119.442 tapicha ko mundo jere. Pe'ã ohechaka kuri oapreciaháva, pe'a ohechaka avei de que oikese hína kua ko familia neporãva orekóva pe Ñandejára ha pe Ita'ýra Jesucristo oapreciaha kua ko mensaje. Ha ko pyhare ñambohováita irundy porandu. Irundy mba'e. Pórke ja'ekue ohína heta vése oĩ peẽ noñentende porãiva. Peteĩ, mba'érepa ja'ekuaa Jesús omano rupi ñanderehehápe jarekoha peteĩ oportunida jaikovévo pára siémpre? Pórke ñaĩta de akuérdo de ke algún governánte he'írõ ñandéve Che aguahẽrõ a la presidencia peikovéta para siempre? Ndajagueroviamo'ãihajepa. Ndaipóri petirĩ oasegura ñande ikatúta ha'e jaiko para siempre o nohetaha mba'asy. Ndaha'éi upéicha. Mokõiha, mávapa oñevenefisia ko Jesús sacrifíciore? Mbohapyha. Jaju ko mávapa ho'uarã pe pan ha pe víno jahecháva oĩva ko mesa ári hína. Mávapa ho'u pe pan ha mávapa omboy'u pe víno. Será ke enterove? Buéno, koste día jahecháta hína mávapa ojapo péva. Ha Irundyha jajúvo ko rreunionhápe jahechaka hína jaagradeseha Jehová ha Jesúspe pe sakrifísio ha pe provisión ha'ekuéra ome'ẽ va'ekue, ha mba'épa ikatu jajapove tenondeve. Upévare irundy mba'e kostedia ñambohováita. Mba'érepa tenonderã pe peteĩva? Ja'éke Jesús omano rupive jarekoha oportunida jaikovévo opa ára g̃uarã pára siémpre. Buéno, jaikuaa porã pe kuimba'e ypykue Adán, pe ñande Túva ypykue, según Génesis, ha'e peteĩ ser humano perfecto akue, ha'e nomanói arakue. Ha ifamilia hembireko Eva-ndi oikuaára kuri opa ára guarã ko yvy ári. Péro upéi mba'e oiko, según la historia ha según pe rrelláto omombe'úva ñandéve. ha'e nopenái odesovedese Jehová, omboyke pe kompromíso oreko akue Itúandi. Ha mba'épe opa Adán otransmiti? Ndaha'éi hembirekópente, síno tóda ifamília oĩva ko yvy ári pe mba'asy, pe ñandetuja ha pe ñemanóva. ha upéicha oiko ko'ág̃a peve. Upévare añetehápe, mba'e reja'ekuaa de ke oĩrõ algúno ihústova Adán ra'yre, ñande idesendiénte, upévare añetehápe umi mba'asy ereditário oje'évarõguáicha umi ñande túa ypykue, Adán ha Eva, Péa añetehápe ñande ja'erenda jaikérõguáicha prisionero pévagui. Ha upéva otransmiti ifamiliarépe ñandéve, Jajépa ko'ág̃ape oiko upéicha? Péro sinembargo, ñamañamína oñondivei pe chemoirũmi jahechávo pe Romanos cinco 12-pe he'íva ikáusare ñande ñamano hína, ndaha'éiku chénte ha'éva, ndaha'éiku testígo de Jehovánte he'íva, Ñandejára Ñe'ẽpe oasegura ha omyesakã ñandéve péa. Romanos 5:12 he'i, Upéicharõ Peteĩ kuimba'e rupive pe pekádo oike ko múndope, ha pe ñemano oike pekádo rupive. Upéicha pe ñemano ohupyty entéro persónape, pórke enterove opeka. Ma kúlpare, pe ñande tua ypykue Adán. Ha'e omboyke Jehovápe kuri ha la konsekuénsia ñande ifamíliaicha jaexperimenta ko'ág̃a peve upéva. Péro ikatúnepa ko'ág̃a ñaporandu jey umi Adán ra'yre ihústova ojusta chupekuéra pe hustísia jehupyty pe jeikove opára g̃uarã. Jahupyty peteĩ tiémpo ndañandepy'apyvéitama pe la enfermeda, umi mba'e vai ko'ág̃a jaesperimentáva pe ñemano prodúkto pe pekádo rupive. Si, ikatu. Mba'ére jaasegura péva Pórke tánto Jehová kómo Jesucristo ñanderayhuetereígui ojapo posívle hikuái péva. Jehová oĩ kuri dispuésto ombou Ita'ýra Jesucristo ome'ẽ hag̃ua peteĩ sér umáno perfékto. Umi isakrifísio ñandéve ikatu hag̃uáicha ñasẽ pe pekádo poguy. Ha Jesús oĩ kuri dispuésto ontregávo pe hekove perfékto. Chupe mave ndoobligái, ha'e oñeme'ẽ voluntáriamente. Upéicha he'i ñandéve hína Mateo Capítulo veinte, veintiocho, he'i, Che, pe yvypóra ra'y, ajapoháicha, che ndajúi ótro cheservi hag̃ua, síno aservi hag̃ua ótrope. Aju ame'ẽ hag̃ua che rekove ha péicha apaga pe rreskáte oguenohẽ hag̃ua heta hénte pekádo poguýgui. Pehechakuaápa, péa hína ha'ete ku ko'ág̃a oje'arrárõ peteĩ ñane familiar o heta familiar-pe ha ojuvre peteĩ viru pláta, pepoírõ si no rojukáta. la pene familia-pe. Ha peteĩ virúa opaga péicha lája avei pejapóva Jesucristo. Péro naikomparasión sikiéra. Mba'ére? Pórke oñeme'ẽ peteĩ tekove perfékto, ótro ndoguerekóiva. Tekove perfékto orremplasa hag̃ua pe tekove perfékto ñanemoingeva'ekue pe akãrasy ha pe pekádo poguy. Adán operde va'ekue pe hekove perfékto ha pe sakrifísio Jesús ome'ẽva orremplasa péa kombápe. Pépe upéicharõ jahechakuaa de ke si bien Adán káusare entéro ñande ifamiliare ñamano hína he'iháicha Jesucristo rupive Umi iñe'ẽrendu'águi Jehovápe oreko pe oportunida. Jahechamína Romanos cinco diecinueve. Romanos cinco diecinueve. Peteĩ kuimba'e naiñe'ẽrendúi rupi heta hénte oiko pekadór. Upéicha avei peteĩ kuimba'e iñe'ẽrendúgui heta héntere oje'éta ihústoha. Ehechakuaápa? Hesakã porãiterei ñandéve Bíbliape mba'éichapa la situasión ha mba'éichapa pe sakrifísio oñeme'ẽva hi'útil ñandéve ñaiporã jey hag̃ua pe ñanderayhuetéva. Jehová ome'ẽ ñande upéva pe oportunida Péro mba'éntepa, mba'érepa Jesús omanova'erã kuri? Ha'e nomanói ojapo haguére ivaíva, ni ipekádo haguére. Ha'e omano ome'ẽ hag̃ua kóva ko sakrifísio. Jesús omano va'ekue ñanderehehápe ikatu hag̃uáicha jaikove opa ára. Ha péva opokoiterei ñanderehe. Jaikuaávo Jesús omano hague ñande vése ikatu hag̃uáicha jahupyty pe jeikove opa mbe'égui. Ha péa la oportunida jarekóva hína. Ha peẽ pehechaka avei perekoha aprecio kóare, upévare peẽ hína koteria ko'ápe, peacepta kuri pe invitación. Péro ko'ág̃a ou hína pe segundo porandu ñambohováitava ko pyhare, Moõpa ojeikovéta opa ára g̃uarã? Yvágape, en los cielos, o yvýpe, en la tierra. Pórke heta oĩ kósa ñahendúva ha avese noñentende porãiva. Mávapa upévare jahecháta oñevenefisia pe sakrifísio ojapo va'ekue Jesús? ha pe sakrifísio ome'ẽ va'ekue Itúa opermitikuévo ha'e ojapo upéva. La Biblia he'i oĩha mokõi esperánsa yvyporãpe g̃uarã. Ha pe ala heta vése okonfundía jepi algúno omoakãva ótro rrelihión heta vése. Mba'ére Pórke he'i de ke peteĩ grúpo de persóna ohótava yvágandi, yvágape oĩ lo siélo. Péandi Jesús ojapo peteĩ kompromíso hag̃ua, peteĩ goviérno ogovernátaha hendivéi, peteĩ grúpo enterovéva oñevenefisia ha ótro grúpo oikóta ko yvy ári. Ha omyesakã ñande ápe, según el libro de Apocalipsis, he'i ñande la cantidad ohótava yvágape en los cielos ogovernáva. Umi apa'ũpe oĩ hína pe pyhare oĩ'akue ñane Mbo'ehára Guasu Jesucristo-ndi, ha oparie pe Pascua judía, sencillomi jahecha haguéicha, ojapo pe compromiso ogoverna hag̃ua amoite yvágape. Apocalipsis catorce uno. Pépe che moĩrõ umi jahechami húnto ha ikatúta jahecha la kantida he'íva ñandéve. Ha péa Juan ohecha ha ojehai pe lívro de Apocalípsispe. Ha ahecha pe Ovecha Ra'y oñembo'ýva pe Sérro Siónpe ha hendivéi ciento cuarenta y cuatro mil orekóva isyváre Rovecha Ra'y réra ha avei Itúa réra. Pehechápa? Ciento cuarenta y cuatro mil Ohotáva yvágape, según el libro de Apocalipsis. Oikoháicha pe añantende porãiterei heta gobierno-pe, oĩ peteĩ presidente, oĩ peteĩ rey, pero governa ha'eño nahániri. Siempre oreko la iministrokuéra, la isenadorekuéra núnka nogovernái ha'eño. Umi ótro reko la ipríncipe, la iduke en la époka de la monarquía. Péicha avei Jesucristo he'i umi umi apa'úpe oĩ umi ónce, ónce apóstole fiel oĩ va'ekue. Péro oñenguatýta ciento cuarenta y cuatro mil oĩ hag̃ua hendive yvágape. La mayoría ñande ñaĩva hína ápe, upévare jahechakuaa jarekoha esperanza jaikóvo poyvi ári. Ha péa he'i Ñandejára Ñe'ẽpe peteĩ número ndaikatúiva oñekonta. Ha pehechakuaápa mba'éichapa añetehápe he'i de que El año pasado oĩ kuri ou va'ekue ko'ã aikuaágui 21 million. Ajépa, pépe jahechakuaa opa tetãgui ko mundo jerére oĩha orekóva hína pe oportunida oiko ko yvy ape. Ha umi umi hénte ñane pa'ũpe avei odisfrutáta ko'ã he'íva hína Isaías 35, 5 y 6, Uy, upe pe insentido ñandeve. Heta vez oñepensa la esperanza oĩ amoite yvágape. Ndaha'éi péicha, poyvi ári. Porque upéva kuri tenonderã la oipota va'ekue Jehová ha Jesús añetehápe ñaĩvo ko yvy ári ha jajapo ko yvýgui peteĩ paraíso ñane familia kuérandi. operde va'ekue ñande Tú aipykue, Adán ha Eva. Pehechamína chendivéi, Isaías 35, 5 y 6 he'i, Upe tiémpope umi siégope ojehesape'áta, umi nohendúiva apysa ojeavríta, upe tiémpope umi ndaikatúiva oguata porã odiparáta umi guasúicha, Umi iñe'ẽngúva osapukáita vy'águi, pe desiértope osẽta yvu, ha y osyrýta pe ñu perõre. Ehechakuaápa? Ha avei ótra esperánsa he'íva ñande Isaías sesenta y cinco, veintiuno, veintidóspe, Pépe ñakonstruíta añetehápe óga ha jaikóta ipype, Taha'éiku ko'ág̃a jajapoháicha jepi ñamopu'ã jepi avese óga neporãva ha ótro umi ivirúvante oiko ipype. Sínoke jarekóta, ñañemitỹta, jajeaprovecháta umi kósa. Pórke umi ala vendisión oúva Ñandejáragui ñande g̃uarã jareko ape esperánsa jaiko ko y ári. Jesús oikórõ guare ko yvy ape ári, omounguera akue umi tohecháiva, umi hasývape, inclusive omopu'ã akue umi omanóvape. Maerã ha'e ojapo va'ekue? Ohechaka haguã pe igoviérno. Una vez que oĩ ko yvy ári ha ñande jareko pe oportunida jaikévo pe yvotytývo pe paraísope, ndajarekovéitama umi umi provléma. Inklusive umi ñane hénte omano va'ekue he'i iñe'ẽpe ikatu jeýtaha jahecha. Iporãite jajépa, ha'e osolusionaseterei entéro mba'e vai ko'ág̃a jahupytýva jahereda va'ekue pe ñande túa ypykue operde omboykeguévo Ñandejára. ndoapreciáigui chupe. La Biblia nde'íri mboy oĩtapa hoyvi ári. A diferencia umi oikóta yvágape ha jalee haguéicha Apocalípsipe. Umi orekóva esperanza oiko hag̃ua ko yvy ape ári, añetehápe avei iñimportanteterei Ñandejárape. Pórke ha'e añetehápe ñanderayhu ha ome'ẽse ñande ko'ã ko'ã mba'e. Upévare añetehápe, kualkiér sakrifísio ko'ág̃a ikatúva jajapo ndovaléipa la péna. Pórke heta oĩna ñandegue rohorýiva inklusive ñaĩ haguére ápe. Oĩ familiar ndoguerohorýiva Ñandejárape la ivolunta ha ombovai ñandehegui. Ha jareko peteĩ oipota jaguata yke japerde hag̃ua ko'ãva esperánsa. Sin embargo, Ñandejára ñanemombaretéta. Ha'e oasegura ñande jarekórõ hína peteĩ mba'e ñandejopy asýva ome'ẽta ñande la fuérza ikatu hag̃uáicha jasegi adelánte. Ha jahecháma upéicharõ mávapepa ovenefisia ko sacrificio ojapo va'ekue Jesús. Ha jahecháma avei de que oĩha mokõi esperanza. Enterovéva ñande ñaĩva ápe, ikatu ja elegi jaformáta pa parte kua ko familia guasu oĩva reunido hína ko pyhare ha seguro que ojehasáta pe veintiún millón. Ha jepa. Pero oĩ peteĩ mba'e ndaikatúi aja decidi. Moõpa jaháta? Jahátápa yvágape? Jesucristo ojapytátapa ko vy'ári? Péa opyta Jehová pópe odesidi. Mba'e esperánzapa jareko? Ñande ndaikatumo'ãi ndotokái ñande ñanase jey, he'i ha'éicha Ñandejára Ñe'ẽpe, sínake ha'e oiporavo. Jehová hína pe odesidíva moõpa káda uno jaservi porãvéta chupe. Mávapa oje'arráta pe benefísio Jesús he'i va'ekue ogoverna hag̃ua hendive amoite yvágape? Upévare ko'ág̃a jaikéta hína pe Mbohapyha ja'e va'ekue ko este día, eh, pe porandu ñambohovái, Mávapa ho'úta pe pan oĩ apépe? Mávapa omboi'úta pe víno? Eh. Entéro kristiáno ja'e haguéicha ñaĩva hína ko este día ápe ñañevenefisia pe Jesús sakrifísio. Péro umi oreko esperánsa, umi jaguerekóva esperánsa jaikóvo ko yvy ape ári, taja'u mo'ãi pe pan ha nañamboy'u mo'ãi pe víno. Jesús omoñepyrũ va'ekue ko akosén hace casi dos mil áño atrás. umi ónce apóstole fiélndi ja'érõ guare, de fórma sensílla. Ha'e ojapo pe kompromíso hendivekuéra ha ha'ekuéra añetehápe umi siénto kuarenta i kuatro mil ho'úta pe pan ha omboy'úta pe víño. Ha'ekuéra ndodudái, mba'éicha oikuaa orekohápe esperánsa oĩva yvágape ohotaha Jehovándi mba'éicha oikuaa. Ñandejára oipuru ijespíritu sánto he'i hag̃ua chupekuéra. Jahechamína upéva Romanos ocho

Ha upe Espíritu ñanemomýi ja'e hag̃ua, Abba, che Ru! Pe Espíritu Santo ha umi mba'e ñañandúva oikuaaka porã ñandéve ñande ha'eha Ñandejára Ra'y. Ñande ha'éramo Ñandejára Ra'y jarresivi avei pe erénsia ha'e ome'ẽva, ha ome'ẽta ñandéve pe erénsia ome'ẽva Crístope, Upéicharõ ko'ág̃a jahasa asy ramo ha'e ohasa asy haguéicha, upéi jarresivíta avei peteĩ puésto iñimportánteva ha'e orresivi haguéicha. Ndorekói dúda hikuái. ohotaháiva. Jehová oikuaauka chupekuéra ijespíritu sánto rupive opartisipátava pe pan, pe víno. Ha jahechaháicha peteĩ número sa'íma opyta ko yvy ári. 144. Casi dos mil años. Sa'ipaitéma la hembýva. Ha he'i de que araka'épa añetehápe oñekompletáta la númerogui. Jehová oikuaa. Ha oĩ vaínepa ñande ndajarekóirõ upévape esperanza ja'úrõ upe pan o ñamboy'úrõ. Por supuesto que oĩ vai. Ñapensamína, eh, jaha peteĩ Estado, peteĩ gobierno oĩha pe hína peteĩ rey o peteĩ presidente, ha ndajarekói ni peteĩ tipo de autoridad, ma'avéna ñandeiporavói kuri, ha jaha jaguapy jahe'aha peteĩ diputado, peteĩ senador, ha. Mba'éicha ñande rrecivíta hikuái? Uno, ndohejaemo'ãi voi jaike, porque ndorekói upéicha. Ha añetehápe, he'i ñandéve de que Jehová ndoiporavóirõ chupekuéra oĩ vaíta katuete ha omboykéta umi umi hénte. Upévare, añetehápe ndaha'éi ku peteĩ sonsera rei la jejapo hína, iserioite rei kua ko mba'e. Ha peẽ peĩva ápe, pehechaka peapresiaha péape sakrifísio. Ha'e he'iha peẽve opa ápe, Ikatu kuaa káda áño ohasáva pórke kua koséna ñahendukuévo pe mandáto hína jajapo una ve al áño. Ha ndajaikuaái péapa ndaha'éi la último jaobserváva hína. Pórke una ves ke Jehová ohecha ha oikopa la oikova'erã, Pe ára paha og̃uahẽ mbogue ha'e onguapýta umi michĩmi opytáva ko yvy ári. Añetehápe oñevenefisia hag̃ua avei entero véa ha'ekuéra ohóta yvágape ha ñande ñaĩva hína ko yvy ári jareko ñane esperánsa jaiko peteĩ paraísope. Ñamomba'eguasueterei pe aprécio tánto Jesucristo kómo Itúa opreparava'ekue ñandéve g̃uarã. Upévare, una ves más ja'ekuévo iporãiterei peĩ hague rekorte día ko'ápe hína. Jagueromandu'a ko pyhare Cristo añetehápe omano hague ára. Upévare iñimportánte jajapo pe ha'e he'i hagueichaite. Ha upearã ajure enterovéape pe che moirũ ha jaleemi oñondivéi. Pe téxto ohechakáva ñande mba'éichapa ojapóra'e hag̃ua. ha jajapóta upéichava ñande ko pyhare, pórke jahecha hína péa ko mandáto de fórma sensíllo jajapo va'erã oñondivéi. Primera de Corintios once, kapítulo once, versíkulo veintitrés ha veinticuatro jahechami oñondive. He'i péicha, Ñande Ruvicha chembo'e haguéicha Upéicha avei che ombo'e. Pe pyhare oñetraicionátarõ guare ñande Ruvicha Jesúspe, ha'e ojearra peteĩ pan ha oagradese rire Ñandejárape, omboja'o ha ome'ẽ idisipulokuérape, ha he'i, Kóva orrepresenta che rete, che ame'ẽtava pende rehehápe. Pesegíkena pejapo ko mba'e penemandu'a hag̃ua cherehe. Ha péicha avei jajapóta ko pyhare ja'observakue hína ko séna. Upévare jajuréta ñane ermáno Luis Medína. ha ha ojapo hag̃ua ñande pe orasiõ pe par. Ñañembo'emína Jehovápe. Jehová ore amígo reiméva yvágape, añetehápe ore korasõ mbytete guive umi roiméva ko éste día ko Salón del Réinope rohese ndéve grásias, Jehová. Grásias reme'ẽgui oréve rehehápe nde ra'e Jesucrístope. Grásias avei pórke nde ra'e oĩ dispuésto ojapo hag̃ua peichagua sakrifísio tuichaitereíva sin resérvas ore rehehápe. Añetehápe ko'ã mba'e opoko ore korasõ ha oreipytyvõ ikatu hag̃uáicha ko tiémpope roha'angase ne mba'e porã ha avei roha'angase umi kualida nde rehechauka va'ekue ha nde ra'y ohechauka va'ekue. Gracias avei porque Jesucristo rete rupive ore ko'ág̃a ikatu roguereko peteĩ amista porã ne ndive. Upévare ore korasõ he'yje agradecimiento-gui ro'og̃uahẽse ne rendápe. Rojereve ndéve eperdonamína ore pekádo, ore rembiapo vaikue, ha evendesimína ko'ág̃a ko moménto espesiál. Nde ra'e Jesucristo, réra rupive upéicharõ rog̃uahẽ rendápe ha ro'e, Amén, Jehová. Ha ko'ág̃a upéicharõ ñañepyrũta ñambohasa umi pe pan jajapo pe ñane mbo'ehára ojapo haguéicha ha ñañempy'amongeta ko'ã ko'ã mba'ére añetehápe. Pórke peteĩ sakrifísio neporãva ha ndetucháva avei ndaikatúiva oñekompara mba'eve. Ñapensamína pe ñande túa ypykue Adán, ñane taha kuri kua ko situasión ha kua ko provléma. Péro pe mborayhu ohechakáva Jesucristo ha Itúa ohejakuévo, ñande kua ko provisión. Ikatu jareko la oportunida añetehápe jaiko opa árape. Ha ñanemandu'ákena semana tras semana, ñañeha'ã ñaaprendeve chugui. Siémpre oĩ dispuésto rombo'e ótrope. Chakao, mba'épa hína la oĩ Ñandejára Ñe'ẽpe ha mba'éichapa ikatu jajapo kósa chupe ogutáva. Hace casi dos mil años añetehápe kua ojejapo péicha hendive. ha imandu'a pe pueblo de Israel mba'éichapa osẽ Egipto olivera, péro upéi ojapo ko kompromíso pyahu ñanevenefisia ñandéve ko'ág̃ape.

Jagueromandu'akuéva avei jahecháta mba'épa ojapo pe víno avei ombohasa hag̃ua. Ha pe ajúre peẽve ikatúrõ pecheakompañami avei pe he'íva hína Primera de Corintios once, veinticinco, ha jaléo ñandivéi avei, he'iháicha upépe. Upéi osenamba rire hikuái Jesús ojarra pe kópa ha ojapo avei la mísma kósa, ha he'i, Ko kópa orrepresenta pe kompromíso kuahu ojejapóva che ruguy rupive. Peseíkena pejapo kóva penemandu'a hag̃ua cherehe káda ves ke pe'u pe víno. Ha péicha avei jajapóta jaju'ureta ñane ermáno David arándape toñembo'e ñandéve pe víno. Jehová, ore ru, vamos a decir una vez más, estoy muy agradecido y que te pobre hoy este día coape, bueno, mandó a Hanwa Baishete para el eh, seres humanos, a Remela, Epibeba, precio ikatu ne repaga ne tavira Jesucristo rekove ha ko'ág̃a ropensa pe copa ha pe vino oĩva upépe remandu'a la mba'eichaitépa ha'e ome la hekove ha ome oréve pe oportunidad roguereko hag̃ua peteĩ amistad nendive ha roguereko hag̃ua peteĩ esperanza Asi es ke romañávo ko'ã mba'e roseise, ropensa, mba'éichapa ikatu romoĩ en práctica umi mba'e oĩva ñeñe'ẽ la Biblia, upévare por favor ememína oréve la nde espíritu santo rosei hag̃ua romejora, rome hag̃ua ndéve pe obediencia ha upéicha katuete nde rerekompensáta káda uno umi ojapóva la iporãva. Ko'ág̃a lo sincero opensa estudia ko'ã mba'e ha orrevillejere siempre perdón por mi ore imperfecto. Por favor, omomína ko ñemo'ẽ nde Tavira Jesucristo réra. Amén. Péicha ijajapóta pe víno mboy'u va'ekue, orrepresentáva pe Jesús ruguy. ha ñambohasátave. Si bien ha'ete ku heta persona ojapóva de diferente, ojapóva káda fin de semana, péva iñe'ẽpe ko este día jahecha mba'éichapa una vez al año ojureakue ñanembo'ehára jajapo hag̃ua. Ha petu'u orrepresenta hína pe vínope ndorekóiva ningun típo de aditívo, sínake añetehápe iporãiterei pe sakrifísio ojapo va'ekue ome'ẽva ñandéve kóva oportunida.

Ha añetehápe ko'ág̃a ñaguahẽ ojapopa rire pe Jesús ko'a ko párte sena, omboy'úma pe víno ha okompartíma pe hete ha oexplika ojapo pe kompromíso idisipulokuérandi Og̃uahẽ pe irundyha porandu ko este día ñamoesakãta. Mba'e jajapova'erã ñande jahechakaha jaapresia hague kóa ko sakrifísio ojapo va'ekue Jesús ha jaagradeseha Jehovápe pe provisión ome'ẽva ñandéve jaiko opa ára g̃uarã. Bueno, jadesidíramo jaadorátaha Jehovápe, jahechauka hína jaapresiaha pe isakrifísio. Oĩ ñande pópe ha añetehápe ñag̃uahẽkuévo ko hu'ãpe, kóva ko diskúrsogui, ha umi mba'e ñagueromandu'áva ja'e haguéicha iñimportanteterei pe aprécio pehechakáva. Péro Jehová ome'ẽ ñandéve la oportunida hína ñañembojáva hese ha jahechakavévo jaagradeseha pe sakrifísio Ita'ýra ojapo va'ekue. Jesús sakrifísio rupive ikatu ñande Jehová amígo Impresionante jajepa. Pe soberano universal oĩva, pe ñande Apohare, he'i ñande ikatuha iñami. Ha ikatuha ñaforma parte ifamilia oĩva ko yvy'áre. Mba'épa redesidi? Mba'épa edesidíta? Mba'épa jadesidíta jajapo? Péa pe desisión oĩma ñande pype. Mba'éicha ikatu jajapo péva? Buéno, ikatu jaaprovecha jaikuaa porã de ke ko'ã día ohasávape ñañepy'amongeta pe sakrifísiope. ñañeha'ã jaikuaave pe Ñandejára volunta, restudiárõ hína añeha'ã reaprendeve chupe, puvlikadóramo peñeha'ã peg̃uahẽ pe vautísmope, péa peteĩ méta iporãitereíva ha pépe oñepyrũ la karréra añetehápe oikóvo ñandehegui Ñandejára amígo. Ha'e ñaneipytyvõta, ñañembo'e mbaretékena chupe. Siémpre roĩva ápe rojeofrese roikuaakavéva enterove oikuaasevévape pe Ñandejára volunta. Ha ndaha'éi jajúa kostediante kuaakuaatýpe. Dos vése por semána pe ñemo kyre'ỹ enterovévape peju hag̃ua ko apoaty. Upéicha peaprendevéta ha peĩta Jehová famíliape ha oĩta ermáno penemokyre'ỹva. Ikatu hag̃uáicha pejapo ivolunta, pórke ñaneaño ndaikatumo'ãi. Ha'e he'i ñañemoag̃ui'arãha hese. Jaikuaa porãvévo Jehovápe Pe peñakonfiavéta hese. Pórke che aporandumíta peẽve, ikatu piko ñane amígo peteĩ persóna jasaludántea ha ndajaikuaáiva mba'eve chugui, ndajahasái atiémpo hendivéi? Ndaikatúi. Ajépa ñanekonosídota ndaha'emo'ãi ñane amígo. Buéno, péicha avei Jehová ha Jesúsndi. Añetehápe ha'e ñanemokyre'ỹ jaaprendeveo chugui ha jajapóvo ivolunta. Jahechamína, por ehémplo, la he'íva ñandéve hína, jahechaka añetehápe ko Segunda de Corintios cinco, catorce ha quince he'íva ñande pe avei jopói oñeme'ẽva ñandéve kóaco témape. Segunda de Corintios cinco, catorce ha quince he'i ñandéve péicha, Ore ningo rontende porã ko mba'e, enterove oñekondena kuri omano haguã, upévare tekotevẽ kuri peteĩ kuimba'e omano enterove rehehápe, upévare Cristo mborayhu oreobliga oreñe'ẽrendu hag̃ua chupe, ha Cristo omano enterove rehehápe ikatu hag̃uáicha umi oikovéva ndoikovéima ha'ekuéra oipotávante, ndojapovéima, perdón, ha'ekuéra oipotávante, síno ojapo hag̃ua Cristo oipotáva. Ha'e omano kuri hesekuéra ha oñemopu'ã jey chupe, pehechakuaápa? Ñande ndajaikovéima ñande jajaposéva. Pe mborayhu ha'e ontregakue ohekove ha'ete ku ñande jogua ruguáicha. Añetehápe, péa pe mborayhu ohechakáva ñande g̃uarã, ñande pópe oĩ jakorrespondétapa onahániri. Ñañeha'ãkena jatoma pe desisión iporãvéva. Añetehápe ningo rovy'aiterei pejapo haguére oñekotevẽva guive pe esfuérso káda uno. Peime hag̃ua ko rreunión iñimportantevévape ko este díape, ojegueromandu'a haguépe Jesús omano hague día. Jahechukápe apresio káda uno ojerekóva kua ko rregálo porãitére. Oimérõ oĩ algúno oipotáva oñekontakta chupe Peteĩ testígo de Jehová ohechuka hag̃ua chupe mba'éichapa ojejapo peteĩ kúrso bíblico gratiete. Opa rire ko rreunión ikatu peñemongeta peteĩ testígo. Avei, ojechuka haguéicha ko diskúrsope, jahechauka hag̃ua pe ñande apresiopa ko rregálo porãite repomokre'ỹ enterovévape ikatu hag̃uáicha oremoirũ Umi rreunión rojapo ajépi káda semána. Éntre semána, martekue a las siete y média de la tárde, ha fin de semanakue a las siete de la tárde domingokue. Avei pomorõkyre'ỹ ikatu hag̃uáicha peike ore páhina de Internétpe jw.org. Upépe petopáta informasión oñeguenohẽva la Bíbliagui oĩva en más de mil idióma. Umi apytépe guaranietépe. Upépe mba'e informasión jatopáta? Bueno, informasión oipytyvõtava umi omendávape, tuakuérape, solterokuérape, mitãnguérape ha entéro oaprendesevéva la Bíbliape. Ñamohu'ã hag̃ua ko ñane rreunión porãitéko pyharépe, ko mokyre'ỹ ikatúramo ñañembo'ymi, jojepreparáta pe purahéi número dieciocho hérava péicha. jaagradese Jesús sacrificio. Oĩ basado en Lucas capítulo 22 versículo 20 ha ñamohu'ã hag̃ua ñane hermano Humberto y Fran ñandedirigita en oración.

Jehová nde ore rúre ivay vágape, rovy'aiterei koste día roĩ haguére ko akua atýpe, ha rohechaka péicha añetehápe pe mborayhu rontende porãva ko'ág̃a pende Ra'y ome'ẽkue ohekove ore rehápe. Ore rovasákena ehovasa opa oĩ va'ekue ko akua atýpe, umi ore pehẽngue koste día oĩva mombyry avei, Umi ojapysakágue orerehe porsún Jehová, ha especialmente umi oñembojáva hína nde rógape Jehová oikuaasevéva ndehegui, ehovasákena chupekuéra ndeikuaa porã umi mba'e ojopy asýva chupekuéra, orekópa problema de salud, problema físico, pegua espiritual, nde ikatu haguéicha remombarete ha ehechaka chupe kóa ko familia tuicha oĩva ko mundo jerére Jehová oĩha lugár oñembojávo gueterísta ko'a ko tiémpope Jehová. Ehovasákena umi ife ha ijerovia kangývape Jehová omombaretévo ko'a ko tiémpo añápe avei ore jopy'asýva Jehová ha avei la ermanda oĩva ko múndo jerére Jehová. Ha pe provisión nde ejapo va'ekue umi orreináta nde Ra'y Jesucristo-ndi añetehápe, ikatu hag̃uáicha hína oregia en tódo moménto ojapoháicha hína Jehová. Oreperdonákena ha kóa ko semána oúvape Jehová toñembopy'amongeta enterovéva ha toreko avei la oportunida oñemboja ndeservi hag̃ua ndéve peteĩ Ñandejára oporohayhúva ha Ita'ýra Jesucristo roapresiaitereíva pe sacrificio ojapóvape. Ore rovasa rohokue ore rógape ha kua ko semana oñepyrũva ikatu hag̃uáicha romedita. Oreperdona heta vece roje'ekivoka ha ore Rréi Jesucristo rupive romog̃uahẽndekuaa ko ñembo'e ha ro'e ndéve. Taupéicha Jehová.